Hello, atutan ah zeikong dah kan chim ṭhan lai ti si ahcun Matu miphun le Mara miphun thawhkehnak kha atutan ah vun chim ṭhan ka duhmi a si. Hi ka chim ciami miphun thawhkehnak kha tampi a um. Ka YouTube video clip ah khan tampi ka chiah caah theih na duh ve a si ahcun kan Lai miphun tuanbia he ai pehtlai in ṭhancho na duh ve, theihhngalh na duh ve a si ahcun ka video kha ka YouTube ah khan subscribe rak ka tuah ve law Chin History and Culture Researcher timi YouTube channel kha subscribe rak ka tuah ve law cuahcun tampi na theih khawh ve lai ti zong kha hmaisa vun in sawm ka duhmi a si. I Kan vun zoh a si ahcun Matu miphun cu zeitindah an thawhkeh ning a si ti kha kan vun zoh hmasa lai i Lai miphun run tiva hrawn in Lairam lei ah an hung kai tikah hin Matu miphun hna cu Lessa tiva hna lei a hna lei ah khan an hung hrawng lengmang i Lessa tiva a dongh hnu ah Bawinu va lei ah an va liam i atu Ka Lungo khua le Laudaw khua karlak i luithang cerh ah khin an va chuak i cuka ah cun saunawn khua an va sa ti kha kan hmuh khawhmi a si. Hi a hnu i Zotung pawl nih an hnu in an hun zulh ve hna i Laithang cerh ahcun an hun phak hna ti si. Hi cuka ah cun saunawn khua an sakṭi hnuah I zeitin nan um kan ti si ahcun Matu le Zotung cu unau chuakkhat an si caah luithang cerh ahcun khua an sa ṭi nain khika ahhin khuasak ṭi hi a si kho lei lo tiah khuasak ṭi zungzal kha a si kho lei lo tiah an ti i cuka ahcun ram zong an ngeih hlei lo caah tiah an ti an i ṭhen ti kha a tuanbia kan hmuh khawhmi a si. I matu cu atu Matupi ah khin an kal i Zotung cu luithang cer ah cun an hung taang ti si. Hi Zotung pawl nih cun cuka hmun hrawnghrang ah cun khua an hun tlak i an tlak hmasa bikmi khua cu Aika khua khi a si an ti. Atu Aika khua khi a si an ti. i atu tiang a hmunmi kha a si. I cu hnu ah cun Lungdaw khua cun Keilung khua le Simpi khua hna khi an hun tlak ṭhan hna ti kha tuanbia kan theih khawhmi a si. I cu hnu ah cun an hung karh chin lengmang i atu ah cun khua tampi ai cang cang timi kha tuanbia kan hmuh khawhmi a si. Cun Mara miphun thawhkehnak kan zoh a si ahcun Mara cu zeitindah an auh rih hna ti si ahcun Lakher ti zong in auh khawh an si. Mara or Lakher miphun hna tiin an hlan lio ahcun rak timi kha an si. Hi Laimi pawl he hmunkhat te ah Simpi khua tiang an ra ṭi nain Simpi khua in Falam khua pawng, Lungpi khua, Hmun i an hun i ṭhial hmasa bikmi khami bawm zo, Leitak, tlanglau hi hmunkhat ah an rak ra ṭi hna i cu ahcun lungpi cun thlan rawn ah bawm zo le khami le tiah an kal ṭi ṭhan ti kha kan hmuh khawhmi a si. Cun thlan rawn khua cun an hawi le kalnak Zephai lautu lei ah kal loin Thantlang lei Thantlang le Khuafo karlak Marau tlang ah khin an rak um ti a si i Marau tlang ah khin an rak um ti a si. Cuahcun an hawi le loin anmah lawngte khuasak cu an rak ngamh lo caah an i ṭhial ṭhan i Sabawng le Capi khua hna ah an va um ti kha a si. Sabawng le Capi khua hna khan va um i an rak umnak Marau tlang kha an phun min ah an hun i bunh i Mara miphun tiah an ti ṭhan, an ti beh hna, an ti lan hna ti kha a si. Hi Hakha nih Miram an ti hna i cu hnu cun miphun hme tete phun li ah an i ṭhen ṭhan i Cucu miphun hme tete an i ṭhenmi miphun cu zeidah a si ti cu cun Tlosai, cun Zihno, Zapi le Hawthai tiin an i ṭhen hna ti kha a si. Hi hika ah hin Laica a si ko nain an phunmin tete kha a vun rel ning ka thiam deuh lomi tete a um kho men. Hi kha zong kha a theihthiam. a theihzia rak ka thiam piak ulaw. I cucu Mara miphun thawhkehnak cu a si. I Matu miphun le Mara miphun thawhkehnak hi tuanbia tampi a um nain cucu a tawinak in tutan ah vun langhter, vun chim ka duhmi a si. i a thei ciami zong tampi kan um ko lai. Asinain a thei rih lomi tampi kan um ve caah khakha kan Lai miphun he ai pehtlaimi a si caah theih a herh ve ko tiah tutan zongah ka vun chim ṭhanmi a si. A hnu video ah kan i tong ṭhan te hna lai timi kha ka han a donghnak ah vun in cah ka duhmi a si. Bye! Thank you.